Ok hiih kada tahu ai nah hiih no comment unda bila udah bejoget joget tu kawan ai anu dah modelnya muntung tu kaya bungkam sudah dapatnya ih karna terpana oleh jogetannya aih. Anjay humm emang kaya ini kaya ini nah hah. Ayu ha situ. Mbahya lagi. Duh hai. Kanakan wahini lih. Ih hara. Anjay. Hiih. Rambutmu tu nah gaul banar. Inggih. Pian bungas banar. Hang, baik kami lanjurakan ja disini. Cantik doang, belum halal udah mau dipegang.
Nah bujur tuh kawan ai. Iih, bagi bibinian nih nah. Iih, kalo misalnya ikam belum halal jangan hakun dijapai-japai lalakian. Iih, inya lalakian tuh kaitu ai. anu ja tandanya sayang ja hakun ja di japai kada kada kaitu hi justru kalo sayang menjaga kaitu nah ya kalo kacuali bidanya sudah rusak terdahulu kaitu nah ya kalo baik kita rusak sakakali kada lah begaya begaya. Hai Allah mana urang kada urut pada kemana urangnya. Astagfirullah Wahai saudaraku Janganlah mengeluh seperti itu Karena bahwasanya rezeki kita ada yang mengatur Bertaubatlah
Ada apa jar? Iih, bubuhan pasantren sa ku tadi kadada gawian kan jadi baulah video nang kaitu. Ya, salam lah dari ulun di sini. Nah am kawan. Hiih. Gambar nang kakaya ini kam pasukan Troy cagat tu pang inya. Asli. Anjay. Hiih. Ujar urang jo tu baju merah jangan sampai lolos jer.

Tapi kada tunggal pasukan Troy leh nang pina ano iih sekanya ada jua. Tambah he lage. Kada kaau bajugit jugit nang kaini kaini nah coba lihat lah nah aduh. Kada, kau tuk bakupiah tu nah kacul hulu iih.
Cari laki nang rajin bagawi, marahang ada bungas, tapi banyak duitnya.
Hai bagus bagus ni manurih kalo tadi kan videonya kan hiih bagus haja kaitu nah ya kalo daripada bubuhanmu manggaling di kamar wara main game gawian kira mun lapar makan

Tapi halus barang. Ganteng doang tapi awak hi hilang. Woh hi gampang.
Aku nambahi jua nah ganteng doang. Kada tahu. Bekawan lawan buhan kami ni kada perlu sugih gin yang penting kada paanggapan nah ya bujur tu hiih mudahan kita kawannya tadapat rumah nang kaya ini ni nah hiih amin ya kalo lih bang pian tu bang ai kada anu kada kada gagampangan mahayalnya ya baik sakalian. Hiih mamagun jua mah hayal kan. Meskipun aku tahu kada bakal tercapai jua rumah sing gandalan nih. Pagarnya aja mungkin taulah rumah kita nang sabigi di kampung tu. Hiih pagarnya hanyar. Iya kalo. Kita lanjut ke kata-kata ni nah. Bakawan lawan buhan kami ni kada perlu sugih gin, yang penting kada paanggapan Sarajin kawan ai bila ada kakawanan di tongkrongan kita tuh yang paanggapan pa kada dikawani urang, makanya ikam jangan terlalu halus perasaan. Iya bersambatan bungul tambuk tuh biasa aja, ya kalo? Asek asek asek.

Heh lih kawan, ijak aparak kawannya langsung ku jamba tu, iih apa lagi dah linak tu pang waluh. Anjay wih hih. Umai mang santai nah betis pian wina nang kaini nah, iih.

Hiih kada melihat keberadaan iih butuh di situ um orangnya pina na ai ja hiih cuman kada papa lah santai ja nih bubuhan banjir kena sarik nih aib bang pian bang ai diskriminatif terhadap banjir kada aku tuh suka aku banyak kawanan banjir. Hi'i, kenapa pang pian katuju kalu majar? Hi'i katuju ai dalam hal bakawanan, karna bancir tu rami bila dikawani nya, bisa takajut-kajut, ai ayam ai ayam jar, sakaitu kalo lih, ih anu jar, ih butuh ih butuh jar kan, hi'i, mun baduduaan bahaya pang. Hiih. Imut banar cuman pasukan Troy kayaknya kada terlalu maajin pang yang kaya ini. Pasukan Troy tu katuju nang ganal kaya itu nah. Ada haja lih jugitan nang kaya ini nah.

Assalamualaikum Dasana Kapi Official Kaya apa habarnya Paman manyapa kalian semua Mudah mudahan dia sehat sebarataan Yeah Yeah Apa yang kurasa Kini aku Nah Paman Pintul nih Ada ja menyelidril nih saku sidin. Iya, iya paman pintur, jangan talalu bermain HP, kaina kalu pintul pian habis dimakani oleh bubuhan pasukan troy. Iya.

apa mudinya kampungan tapi sakali lawas eh nyaman sakalinya dasar nyaman anunya tu nah tetetetetetetetet jar iih apalagi pas tahuntal seledrel ikam bah. Ini lagi inti betul dapat bantu tanya iya siapa yang punya siapa tahu belum ada kita memasuk denya suruh mali pasus pipi bukunya ku tertarik dia kabur loh belum juga kenalan eh Hihi bagus pang nih ti bungas orangnya. Bang kahpe ini bungas bungkas ulun paham haja jua ja. Ya paham haja tu kita ya kalo napa nang dipandang di sini ni. Hiih lanjutakan kah. Halo
guys, jangan lupa mandi ya.
Halo guys, jangan lupa mandi ya. Inggih inggih inggih, kami kada lupa mandi, pian jua lah inggih.

pasukan tu ini kanapa katuju banar ngirimi video nang kakaini lawan aku, aku kawan nya kada tapi kawa mengomentari hal nang macam ini. Amun ikam mancari yang kawa dibawai bajalan kesana kemari tarus lawan kawa dibawai bulik tinggi malam kada bagaduh sarigi kuitan aku mundur